Naano wobɛkaa South Africa ho asɛm kyerɛɛ yɛn, deɛ ɛnam so maa ɛnnɛyi South Africafoɔ ɛrepam ahɔhoɔ wɔ wɔn man mu. Ɛɛ, me ne wo kasa egu so a ɛrekɔ so a, wɔn ama wɔn manfoɔ no up to the end of June sɛ obiara nkɔ ne kurom, na wɔn pɛ sɛ wɔn resɛte ɔman no. Wɔn resɛte ɔman no wie na ɛwɔ sɛ wɔn ba a, wɔn bɛma wɔn aba. But for now no deɛ obiara nkɔ na wɔn ntoto wɔn nneɛma yie. Nti ɛhɔ no deɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, ɛkonkɔ hɔ. Now, yɛmmra fie. Ɛɛ ebi reka sɛ Ghana abakɔsɛm mu no yɛn nso yɛpam ahɔhoɔ pɛn ɛne yɛse dabi ɛnyɛ nokorɛ ɛneɛ na ayɛ akyinnye akyinnye na yɛse ok nokorɛ bi a ɛwɔ mu no yɛto nsa frɛ sɛ bra na bra bɛma yɛ Ghana nso abakɔsɛm ɛba no xenophobic attacks yi a anyɛ bi a ɛyɛ nokorɛ sɛ Ghana ha yɛn nso yɛ go through I mean saa xenophobic attacks yi bi mu da anaa. Meda ase.
Ɛyɛ the year 1969. Towards the end of sixty nine no a ɛna yɛde Professor K. Busia de si akonnwa so. Wɔn a etu Nkrumah no tuu no nineteen sixty six. Wɔn dii almost three years wɔ akonnwa so ɛna yɛ hande over de maa ɔman no. Yɛ hande over de maa Professor K. A. Busia no, ɛna ohunu sɛ Nkrumah nyɛ obi a ɔkɔɔ IMF, wankɔ IMF ankɔ ankɔgye sika. Kwame Nkrumah nso yɛ Pan-Africanist, nti wɔma abibifoɔ nyinaa bɛguu ɔman yi mu, USA mu a wɔyɛ adwuma, Ghanafoɔ nso tumi tu kwan kɔ wiase baabiara. Ɛno akyi no, ɛnam sɛ Ghana ne Nigeria, Gambia, Sierra Leone ne yɛn nyinaa yɛ Britainfoɔ colonies no, British West Africa. Enti saa aman four wei, na obiara tumi tu kwan kɔ ne yɔnko man mu kɔ kɔdi dwa, kɔtena hɔ yɛ adwuma a ɛte sɛ nea wote wo ara wo kurom. Enti yɛwɔ din ankaseankaseɛ bi te sɛ wote saa Harry Sawyer, Killer Pa Sawyer mo, eh, so many of these. Ɛyi people from other countries ba bɛgu ha yɛ adwuma. Wote famous judge bi din Akinwumi, ɔyɛ Nigeriani a ɔba bɛtenaa Ghana ha na family no ayɛ te sɛ Ghanafoɔ. Saa na Professor KA. Busia ba bɛtoeɛ simply because British West Africa no na ɛbom baako te sɛ ɔman baako. Na nea ntira Sierra Leonefoɔ bebree baa ha no, Ɛyɛ Fura Bay College, the only university then in West Africa. Na wobɛkɔ bɛwie no, wonyɛ adwuma wɔ Sierra Leone, na ɛsɛ sɛ woba Ghana. Afei Nigeria nso, firi teteete ɛhɔ nwo da. Nti na ɔman wei mu na ɛyɛ fertile a ɛma obiara ba bi. Nti at the time a Professor K. A. Busia ba bɛdii adeɛ no, na amanfrafoɔ bebree wɔ ha, titiriw Nigeriafoɔ wɔ ɔman weisei mu. Now Busia was the number one enemy to Nkrumah, nti adeɛ a Nkrumah yɛɛ biara n'adwene ne sɛ sɛ ɔsɛe no anaa ɔsakra mu. The first one, the whole of Africa aka abom sɛ yɛ fighte apaitite South Africa Buzi a bɛyɛɛ prime minister no ɔse dialogue Ghana deɛ ne South Africa bɛyɛ one and it was a big frustration at the international level because Ghana deɛ yɛn ne yɛlidi African unity ne biribia Nkrumah firi hɔ na wobaɛ wose South Africa foɔ bɛyɛ yɛn nuanom that means Mandela mo a wɔn mu dem ne ayi nyinaa ɛmfa Professor Buzi a ho Adeɛ baako a afei ɔkɔ kɔ yɛɛyɛ a ɛhaw ɔman yi no nyinaa, ɔ devalue Ghana cedi no to the extent sɛ cedi no bɛyɛɛ sɛ paper bi wɔ international level. Nyɛ ɛno nko, factories a nkrɔma bi abie no ani nnye ho, ɛse yɛ close close wɔn down. Workers a ɛreyɛ adwuma ɛse yɛ pam wɔn, yɛwɔ biribi de apollo 5, 6, Eg. Wɔayi wɔn a ɛyɛ top managers five hundred and sixty eight, very good, Buzi apamo wɔn nyinaa case no kɔduru court, ɛkɔduru court wɔse wɔmfa supreme court asɛm nyɛ adwuma. Na the worst of all, wobɛdi akonnwa no anni boso mmiɛnsa. na Nigeriafoɔ especially ɛte yɛn man mu ha no, wohyɛɛ mmara sɛ wɔntu mfiri wɔn man no mu nkɔ within two weeks. Wow.
Na ma menka asɛm bi mfa nkyerɛ wo sɛ Nigeriafoɔ no a na ɛte Ghana no. As at that time no.
As at that time no.
na ɔmo nte sɛ Nag Ghanafoɔ no a na ɛwɔ Nigeria in the eighties no a yɛpamoo wɔn no. Ma menka the difference no. Ɛne sɛ Nigeriafoɔ no a na ɛte Ghana at that time no, na ɔmo abɛtra ha from colonial time nti na ɔmo te ɔman no mu te sɛ ɔmo yɛ Ghanafoɔ. Nti yɛpam ɔmo a ɔmo kɔ no nyinaa no, sɛ na ɔfiri Tamale na ɛkɔ a, ɔka Dagomba ne Hausa dada. Ɔfiri Nkran na ɛkɔ a, ɔka Nkran. Wɔfiri yɛfrɛ no sɛ Takoradi anaa Cape Coast ɔka Mfante, wɔfiri Kumasi ɔka Twi. Ɛma wɔn produce nkurɔfoɔ a wɔbɛyɛɛ Ghanaian citizens a, hwɛ obi te sɛ Alhaji Gbademosi, ɔbɛyɛɛ headmaster Tamale Secondary School, ɔtee RTU. Hwɛ obi te sɛ Sule Shitu, one of the finest Ghanaian boxers. Hwɛ obi te sɛ Muda Lawal, Black Star defender. Eh bɛ nkaeɛ de da nkaeɛ de Olympics ɛm sɛ wode hɔ a mɛto hɔ na wusua oh yeah me koraa ne msua no na ɔmbɔ bɔɔ paa me mbaeɛ koraa eh hwɛ yi eh kɔtɔ Africa's best player 11th African Cup of Nations yɛfrɛ no sɛ eh Golden Boy Abdul Razak yeah wɔn nyina wɔn nyɛ Ghanafoɔ ho dabi dabi dabi dabi but parents or grandparents abɛtena ha ɛna buzi ase ɔma wɔn two weeks wɔn nkɔ those people were not labourers wɔn yɛ land owners wɔn yɛ landlords nti what he did was that yɛtu nkroma na ɔyɛ oppose opponent to kwame nkroma na nkurɔfoɔ de ne susu kwame nkroma nkroma yɛ doctor kwame nkroma wɔyɛ doctor k ebuzi a ɔsan kyerɛ adeɛ university waduru the highest level a ɔyɛ professor na ɛsɛ ɔyɛ biribi ɔkyerɛ sɛ ɔsene kwame nkroma Deɛ ɔsagyefo ayɛ no, wantoa so, ɛyɛ sɛ ɔsɛee no koraa. Nti ne deɛ ne sɛ, wɔpamo Alɛtafoɔ nyinaa de afiri wɔn man mu na wɔama Ghanafoɔ ani agye. Adɛn ntira? Wɔn businesses a ɛkuta wɔn nsam no nyinaa wɔde bɛma Ghanafoɔ just to please the people of Ghana. Mepakyɛw, that time no na Ghanafoɔ complaini about biribi anaa? Medase paa ne yɛ complaini about adwuma because waba abɛ devalue cedi no ɛma wo kra noɔma a woyɛ den a biribiaa sɛ devaluation wote aseɛ inflation kɛseɛ aba ayɛ mmerɛ inflation aba nti na frustration aba ɔman no mu number two factories a nkruma bi abieɛ no that's what I started saying na wɔaklosi klosi bebree down, amanfoɔ nnya adwuma nyɛ. Enti ne deɛ ne sɛ wɔn a na ɛyɛ business wɔ Ghana no, business nko ara ne adeɛ a woankɔ sukuu a wotumi yɛ bi straight away. Nti ɛsɛ ɔgye wɔn business no firi wɔn nsam. Na sɛ amanfoɔ retia me a, ma menka asɛm bi mfa nkyerɛ wo, na Ghanafoɔ nnim store yɛ o. Oh yɛse Kwahufoɔ da yɛde edi dwa Kwahufoɔ yɛyɛ store mesrɛ wo aa ɛyɛ Nigeriafoɔ na ɛbɛkyerɛ Ghanafoɔ ne yɛnim adeɛ ɛfrɛ no store and let me emphasize it ne yɛnim ɛho biribiaa yɛ ɛnka yɛ culture ho Ghana culture no ɛno ne sɛ te sɛ abɔfoɔ dwa Thursday Ghanafoɔ yɛn nyinaa bɛhyia wɔgye ne dwa na ɔde kɔ Wɔtɔ ne bɔɔdeɛ, wɔatɔ ne kwadu, wɔatɔ ne nam, wɔatɔ ne sei. Nea ɔno nso de bɔɔdeɛ ba a, wɔtontɔn wie a, wɔatɔ ne nkyene, wɔatɔ ne nam, wɔatɔ ne ntoma, wa, na ɔkɔ ne baabi. Another week na wasan aba. Agona Nkwanta dwa, Techiman dwa, Tamale dwa, Asesewa. Wote aseɛ? Yɛ deɛ na ɛyɛ dwa da dwa da dwa da dwa da. Nnoɔma no bɛsa one week na yɛasan aba. Na paa sɛ yɛbiebie stores no, ɛyɛ Nigerians na ɛbɛtena ha ɛbiebie stores. Enti Nigeriafoɔ no, wɔn no bɛ kɔpii aborɔfo no sɛ Ghanani onim store na adeban. And you have to say the truth. Wow. Ghanani nim store adeban no. Na eh, Buroni ne deɛ na ɛyɛ GB Olivant ne UAC ne UTC mu ne ade. Ɛna later Kwame Nkrumah de GNTC ɛbaeɛ. Yadeɛ ne sɛ ɔkɔ a ɔkɔtɔ adeɛ no bulk nti sɛ matches a wahu sɛ matches nea rubber no fam ho no ɛyɛ kɛseɛ paa bi a matches bɛyɛ ten or twenty pieces na ɛwɔ mu ɛyɛ cigarette yɛfrɛ bi embassy oh, taska daba kings eh, five five ne yɛwɔ fa nom soma mi yɛkɔtɔ bi ba box ne nyinaa no ɛhyɛ mu maako maako twenty mhm. nti wokɔtɔ berɛ wowɔ fa na wo papa ɔte ano so wate aseɛ whisky ɔtɔ bottle ɛsi hɔ, wote aseɛ? Ɛna Nigeriafoɔ no huu trick bi sɛ wei yɛ adeɛ a Ghanafoɔ no kɔ wura store no mu tɔ ɛfiri aborɔfo no hɔ, yɛnim store adeban nti Nigeriafoɔ no biebiee wɔn stores nti sigaret no a mese ɛhyɛ mu twenty no woankɔ buroni no hɔ na wobɛwura Nigerian store no a ɔno ne deɛ no Wate twenty na no nti wo ba otumi yi cigarette stick baako pɛ. Ɛno ne yɛfrɛ no alata dwa. Ɛno ne yɛfrɛ no alata dwa. Enti sɛ nkyene a ade na ɛhyɛm na buroni wakɔva ne kama ho fɛfɛɛfɛ no alata ni wayi na ɔde konko ɛde ato so ba a ɛna ɔsa wɔ konko wɔsa konko mu de ama matches a wate matches na no obetumi ayi matches baako Magye's adaka no ketewaa baako nyɛ adaka akɛseɛ no ɛkyɛn bɛ twenty na ɔde ama wɔn nti wɔn mu na na ɛyɛ alɛte dwa ɛna wɔn nya sika sisisi adan kɛseɛ ankɛseɛ ankɛseɛ Accra New Town wokɔ baabi te sɛ Takoradi ɛwɔ baabi de Lagos Town wokɔ Takwa yɛwɔ Alata Castle Ɛwɔ Astoria Night Club hɔ na na mekɔ sukuu, elementary school. Wote ase? Enti Nigerians no a na ɛte a na wɔte wɔn ase yɛ adefoɔ. The next one, farming na wɔyɛ a, wɔnte sɛ Ghana a yɛn yɛtaa yɛ afuo bi a four five acres wɔse wɔayɛ adeɛ. Nigeriani bɛdɔ bɛyɛ hundred acres because wɔn man no so, wɔyɛ biribi, wɔyɛ no ankeseɛ ankeseɛ ankeseɛ ankeseɛ. Enti saa adeɛ wei a Nigeriafoɔ ɛɛyɛ ɔmo te wɔn ase no ɛna Busia maa wɔn two weeks hwɛ obi a ɔkuta dan bi a ten wɔ Nkrana Kumasi obi a ɔyɛ land lord wɔ Accra ne mma ɛkɔ school ɔmo nyinaa yɛ te sɛ Ghanafoɔ yɛ abɛn adwuma na wa classify wɔn sɛ ɔmo nyɛ Ghanafoɔ biom obia ɛntu ɛnkɔ na me ma mo two weeks what will happen nti nɔkorɛ paa ɛwɔm a ɛsɛ sɛ yɛka na yɛsakra firi ho na ɛnyɛ sɛ ɛyɛ aniwu ne sɛ, Yɛpamoo wɔn na yewiaa wɔn agyapadeɛ nyinaa. Oh, yes!
Yɛpamoo wɔn na yewiaa wɔn agyapadeɛ nyinaa, just to please the people of Ghana. Nea ɔmpɛ sɛ wobɛwia n'agyapadeɛ no, ɛdan te sɛ saa Peace FM dan wei a ɛsi ha no, na sɛ nka ne boɔ yɛ 20 million dollars a, Nigeria ni yɛ sɛ ɔtɔn no 100,000 Ghana cedis. Oh. Sɛnea ɛbɔ biti saa two weeks no anyɛ saa yɛbɛkye no de no atom. Wapam nnipa no awie a ɔkɔ. Look at what we did to them Wonim sɛ menfa book mfa nkɔ station biaa o Ɛnɛ deɛ ɔde bi aba For the avoidance of doubt Mepakyɛw tie book yi a meba bɛ read yi Yɛnkɔ. Book no din de General Acheampong, The Life and Times of Ghana's Head of State eh, Author no Baffour Agyeman-Duah a obiaa nim sɛ ɔyɛ Professor kɛseɛ wɔ ɔman wesei mu Mepakyɛw page 52 hwɛ nea author no, professor no, hwɛ asɛm a ɔka

conditions anytime ekyampɔn wed back home obi ɔwɔ adwene onim nyansa ɔwɔ abɔde a nyame na ɛbɔɔ no no ekyampɔn hwɛ o sogya ni ɛsɛ ɔnkɔhwɛ na ɔmmoro nkorɔfoɔ na ɔmpamo wɔn no look at the feeling of general ekyampɔn anytime ekyampɔn went back home to his family on short breaks he complained bitterly and at times almost in tears about the horrible conditions of the so-called aliens he had to deal with. Oh. What hurt him?

Wow na ayɛ sɛ wei no nyɛ bɔsiremu ka o yɛatwerɛ ho book bakyɛ ɔpapa ma meyɛ book no title no wiem for those who. General Acheampong, The Life and Times of Ghana's Head of State. Wow. Enti kwan a yɛfaa so a yɛyii Nigeriafoɔ nnuane, ɛna mese, mekaa ne sɛ ɔte, yɛwiaa wɔn agyapadeɛ nyinaa. The first xenophobic attack in West Africa. Wow. Now let me tell you the repercussions. Ɛma It shocked the whole African continent because Ghana ne ɔman a ɛyɛ OAU anaa AU no kɔfare bae. Na yɛka Pan-Africanism, yɛka African unity. Nti ɛyɛ dɛn na 1963 woma yɛde OAU di si hɔ sɛ Abibifoɔ nyinaa nka mmom nyɛ baako? 64, 65, 66, 67, 68, 69, just six years after that, wose Bibini bi a ɔte wo man mu no ɔnyɛ dɛn? Ɔnkɔ ɔnkɔ nso a wamma no enough time, two weeks, two weeks no nso a wasan de soldiers akɔgu border no ano sɛ obi a ɔrekɔ biara no yɛnsan mprosɛse no ansa na wakɔ. Nteaseɛ ne sɛn? Yɛ prosɛse dɛn?
Ah, sɛ yɛhu sɛ woyɛ foreigner. I don't know, I don't know the wisdom behind it. Na wɔn eye witnesses, me deɛ na madi five, na mpanimfoɔ se so many Nigerians wɔn mma ɛyeraeɛ. Eh, because ɛsɛ wotu mmirika, sogyafoɔ di w'akyi. Na whole kernel. a ɔyɛ in charge ɔbaa na ɔbaa bɛsu na ɔse treating human beings as animals a ɛdi gyina so ma ɔyɛ ku de tuu Professor KA Busia na ɛsɛ ɔhu sɛ na adeɛ ɛɛya nti ɛbaa no saa no the whole West African countries no nyina ɛbu fuu Ghana sɛ yɛpam obiara na Nigeriafoɔ na na ɛdɔɔso. nti na wɔn din ba bɛdaa so nti west african countries ni nyinaa ne ghana ɛyɛ aka nti one of the factors ɛma ecowas baeɛ na ɛno no echampo tu buzia 1972 na ɛyɛ sɛ ɔtrae sɛ ɔbɛma west african countries ni nyinaa atumi asan aka bom ayɛ baako ne yɛde ghanafoɔ bɔne akyɛ yɛn ɛna ɔkɔkɔ huu Nigerian head of state ɛyɛ General Yakubu Gowon na nipa mmieni tena ase na ɔno di Ghanafoɔ Ghanaian head of state yi anim na ɔtrae sɛ Ivory Coast foɔ, Burkina Faso, Togo, Benin, Mauritania, Niger, Mali, hwan hwan wɔn nyinaa de Ghana bɔne bɛkyɛ yɛn ne yɛasan ayɛ baako and eventually they felt sɛ yɛmfa adeɛ bi mfa nsi hɔ a rebɛbɔ West Africa ho ban na ɔmanpanin bi antumi ansɔre anyɛ nea Ghana ayɛ no biom. Ɛno no the formation on May twenty eight nineteen seventy five of the Economic Community of West Africa States, ECOWAS, ɛno no. Nti the first xenophobic attack which was worse than South Africa deɛ no yɛ hunu worse than anything you can imagine ɛno no. Ei, na wɔadie papa wɔn nkyerɛ wɔ sukuu mu o. Ɛsɛ ɛno nti na me nso mebɔ ma me ho aba so kakra ne sɛ mebaa yɛ system no mu no nnoɔma a mɛtwe de piepie ebi ne saa nnoɔma yi Sɛ Ghanafoɔ nom a yɛaka ahyɛ sweeping everything under the carpet. Yɛayɛ bɔne ankɛseɛ mmiɛnsa paa atia Onyankopɔn. Na anytime bi a wobɛtan foreigner no, na ɛsɛ sɛ wohu sɛ woretan Nyankopɔn because wokum no, ɔmaame ne ɔpapa nni hɔ na wɔn aka bi ama no.
Na ayɛ sɛ papa yi, deɛ ɛkɔ so wɔ South Africa nnɛ yi a wɔn luti, wɔn wura amanfoɔ shops no, ebi asi Ghana da. Nyɛ sɛ ebi asi, yɛn na yɛkɔfa baeɛ. Wow. Enti mentumi nka sɛ yɛn kɔfa baeɛ no. Ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ wɔyɛ bi, na anka ɛsɛ sɛ wɔsua sɛ yɛkɔfa baeɛ no, yɛmmae no nyɛɛ papa biom bɛsi nnɛ. Na Professor Buziah na ɔde baeɛ no, ending of sixty nine ɛna ɔde baeɛ o, November. Ɛ, nti yɛka no sɛ ɛ, ɛ, ɛ, January nineteen seventy, seventy one, another January seventy two ɛna yɛtuu n'aban ɛguiɛ. Ɛna firi hɔ nso ɔman no nyɛɛ papa bio, nti ɔno na ɔkɔfa bae no, ɔno na ɔdii kan nyaa ɛho asotwe. Ɛna nea ɛtɔ so bio ne ɔman no. Now we can talk about the Nigerian one too. Wow!
Ei! Abakɔsɛm wei deɛ menim sɛ Ghanani bi a ɔtie bi a ne ho adwiri no because these are things a they don't tell us because wɔn nim sɛ ɛnyɛ ade papa nti na wɔn de ahyɛ carpet no ase. Adeɛ ɛnyɛ ade papa no me nua woka ma obiara ti na mɛyɛ ankɔ ankɔyɛ bi. Wow!
nti papa yi ma membusa wo nti ɛkɔbaa sɛ yɛpam nigeriafoɔ no kɔɔ mu kurom no retaliation bɛn na wɔn nso de ma yɛ back Yɛpam wɔn kɔɔ wɔn kurom no, ankyɛ na Nyame de nhyira kɛseɛ bi de maa wɔn, the oil boom. Nigeria discovered oil ma ɛbɛyɛɛ one of the world's leading producers of oil ma sika baa hɔ baa hɔ baa hɔ baa hɔ ma ɛgye tɛw nti na ɛsɛ Ghanani biara bɔ ne kɛtem sɛ ɔno nso bɛkɔ Nigeria. And the difference between Ghanafoɔ a na ɛwɔ Nigeria ne Nigeriafoɔ a na ɛwɔ Ghana ne sɛ, yɛn no obiara nni hɔ a sɛ mede me family kɔe. Sɛ obi de ne yere kɔe a, it was extremely insignificant, ɛnnuru one percent. Yɛn yɛ deɛ ne sɛ, yɛhu sɛ dɔ, Nigerian naira no, oh, na ɛwɔ soro sen dollar no. koraa ɛna ɛduru berɛ bi koraa na ɛsan wɔ so sɛ pound ɛbaa fam no ɛne pound no bɛyɛɛ one is to one nti Ghanafoɔ no yɛn nyansa mu no yɛtumi kɔyɛ adwuma no ara ne yɛsesa into dollar, eh, dollar ne pound outside the country wobie foreign account nti at a certain level na kyɛ wotumi fa Nigeria kɔ Europe anaa US easily ha nti sɛ obi koraa wɔ Nigeria na wowɔ US anaa Britain a n'ani mmerɛw. Nti yɛn deɛ yɛkɔyɛɛ walatu warasa. Yɛankɔyɛ sɛ yɛkɔsisii adan. Ghanani biara ni hɔ a ɔbɛtumi de ne nsa de asi ne bo sɛ sɛdeɛ na Nigeriafoɔ ra ne shops wɔ ha, wɔwɔ adan ankɛseɛ ankɛseɛ a wokɔ Accra New Town a, properties a ɛwɔ hɔ nyinaa yɛ wɔn dea a yɛpam wɔn na yɛwiawia ne saa nnoɔma no nyinaa no, wɔn mu no Ghana foɔ hɔ no obiaa nni property biaa yɛkɔyɛ wala tu wala saa na yɛnya yɛ sika na yɛaba saa na students vacation oh Ghana ni bɛkɔ akɔyɛ adwuma one month ɔbɛbɔ ɔkuta provisions bebree na ɔde aba na yɛyɛɛ saa adeɛ wei a ɛɛtoa so no ankyɛ na oil prices no fall heavily na Nigeria hyɛ ase sɛ enya problem te sɛ nea Ghana nso anya problem ne nyinaa mu no wo readi other sources a one source no ɛne sɛ the economic shock a Nigeria nyaa na ɛma wɔn pam ɛyi ɛfɛ ne sɛ foreigners In reality, na wɔn nso retetɛ yɛn for two reasons. The first reason was that the Nigerian president then, Alhaji Shehu Shagari, na ne best friend paa ne Doctor Hilla Liman, Ghana Third Republic pre president no. Na Doctor Hilla Liman ni n'adamfo ne yɛfrɛ no sɛ Shagari. Ɛna Rawlings betu Liman abɛn guiɛ, anyɛ Shagari dɛ. Nti Ɛ, ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛ panehye ɛyi, Rawlings paa. Ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛ panehye Rawlings yie sɛ, sɛ wɔtu aban no agu deɛ a, then it's good, it shows sɛ ɔman no na ɛnyɛ papa, nti w'aba no deɛ, ɔman no yɛ papa, gye wo nkorɔfoɔ na fa wɔn kɔ. Nti ɔno nso yɛɛ the same order no, sɛ Ob, Ahɔhoɔ biara a ɛwɔ hɔ no, ɔnsan n'akyi nkɔ ne kurom. Na adeɛ a ɛma ɛho daa hɔ ma yɛhuu sɛ ɛnyɛ economic reasons na ɛyɛ tit for tat no ne sɛ ɔno nso maa yɛn two weeks sɛ wɔn ntu mmra. Ɛɛ, na wɔn nso di akyi ɛrebu yɛn. Na the difference no ne sɛ wɔn no deɛ once sɛ wobɛtena kaa mu a wokɔ wo baabi no, wode w'ani ahwɛ Ghana kwan so no, obiara mfa Check, wɔn ho biom. checks biara nni baabi Ae, a, na ɛbɛyɛ sɛ wokɔɔ baabi. ɛɛ na wɔn manufacture bags bi ɛfɛ no Ghana must go. Aane. Sɛ Ghana ni ba kɔtɔ bi na pack wo nnoɔma gu mu. Nti efie wura no, ɔno deɛ ɔyɛ fie wura, ɔnte sɛ Nigerian ni na ɔwɔ ha na ɔyɛ fie wura yɛregye ne fie no. Wei deɛ Ghana ni na ɛyɛ tenant Aw. na yɛama wo Ghana must go load wo nnoɔma na pɛ wo baabi Ghana must kɔ go.
Ae ɛna edin no ɛba bɛkaa so. Na yɛn yadeɛ no awerɛhosɛm no ɛne sɛ, ɛnam sɛ Rawlings huu sɛ Shagari na apam Ghanafoɔ no sɛ wɔn mmra no, na ɔwɔ adwene sɛ Nigerian soldiers de wɔn ho ahyehyɛ mu a wɔbɛba abɛyɛ coup atu n'aban no agu. Enti there was close to two million Ghanaians na wɔn aba abɛdu border no so na Ghana government nso ɔmmie border no da ne citizens no bɛwu a wɔn mu Security threat.
Wote aseɛ?
Na yɛn na Ghanafoɔ yɛ bɛgu ne bɛ kɔfɔ presi rallies yɛ bɛdwene ho a mente mente aseɛ o bɛdwene ho a mente aseɛ o hwɛ na ɔmampanin pɛ no tua sɛ ne man mma awu hye, sɛ wɔyɛ Asantefoɔ, wɔyɛ Ayibefoɔ, sɛ wɔyɛ Kɔnkɔnba o, Nanumba o, Dagomba o, Sɛfio, Nzema o, Wasa Ahanta, mfa ne ho. Ɔdwen ne government no ho. Nti nnipa awu hɔ paa no nyɛ ade ketewa. Ansa na ɔno ara de ship, ɛno deɛ Ghanafoɔ no, the same screening no a ɛyi, processing no, a ɛyi busia time Ghana foɔ ne di bi yɛ Nigeria foɔ this time de yɛn ayɛ kopro sɛ se yɛ ayɛ nkorɔfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ Nigeria foɔ mfrɛfrɛ no nti that delay ɛne stampede nipa ewu yɛ nya de ketewa ɛne deɛ caused by ourselves our government wow nea ɛto ɛyɛ ɛde bae no no na sɛnea meka no ɛne sɛ ɛyi Mahatma Gandhi The one who fought for the independence of India, ɔka asɛm bi a ɛyɛ dɛ paa. Ɔse, Having read the entire Bible, I came to the understanding that an eye for an eye will make the world go blind. Enti sɛ obi ayɛ wo bɔne a, ɛno nkyerɛ sɛ yɛ bi tua ne ka. Wote aseɛ? Enti na yɛn nananom ka sɛ, sɛ obi fom kum a, yɛmfom nnwa. Wote aseɛ? Obi aboa na wayɛ, another person ayɛ mistake a, kɔku no. Wo nso wose, mayɛ mistake, madwa, maho no kama, mereba abɛwe. You are, wo second person, you are worse than the first one who made a mistake. Enti, Nigeriafoɔ no a ɛyɛɛ nea Ghanafoɔ ayɛ bi no, President Buhari, January 1983 na ɔpam Ghana. That same year towards the end of the year, thirty first December nineteen eighty three, ɛna yɛtuu n'aban guiɛ. Ɛyɛ Shehu Shagari ɛna ɛdii saa bɔne yi na mepa kyerɛ sɛ ɛyɛ Buhari ɛba bɛtuu n'aban gui December the same year. Sɛdeɛ Busia nso ɛtoo no no, ɛna mepa kyerɛ sɛ saa physical things no ɛwɔ, yes, ɛna spiritually no yɛaka no wɔ twerɛsɛm mu. Wei mpo na mepɛ sɛ nka ɛyɛ prophets no ɛ emphasize saa nnoɔma no bi. Papa eh. Nti firi hɔ nso Nigeria so ɛnyɛɛ papa da. Ahaa. Ɛne yɛ mmienu yɛ te ha na. Meba hɔ koraa.